Och en Zombie, hallo! Da wou ass d'Flickegebai? Do sinn zwee Zombien hei ënnerwee. Gitt eemol an d'Flickegebai.
A wann der CR 75 am Magazin fannt, gitt mer dat. Ech mengen d'Flickegebai ass an déi aner Richtung, komm mol mat. Meng sinn all vreckt. In die andere Richtung, Leute!
Peter, ma hëlp ze trëppelen. Nee, net dohinner, heinner, heinner. Mee ze fänkt an dann elo erëm mat trëppele gell, wëlls de mech verarschen?

Upsala, wou sinn déi dann higeet? Ëh, do läit dach Munitioun! Oh, wéi kritt lo ugeruff? Oh, ech man, ween ass soss? Wéi kritt lo déi Munitioun do? Wëllt dir mech verarschen? Hä? Oh, ech verarschen net, well dës. Wëllt dir mech eeschter verarschen?
Gitt vun deem schäiss Auto ewech! Ey, ech ween der, dee wou lo déi Munitioun huet! Direkt eraus domatter! Majo, steet ass ahinner mat Bout! Fuer dës Gäng!

Ech? Ech sinn ass éier eriwwer an den Supermarché gelaf, Jungs. Ah gutt, da misst ech scho weider, ne? Jo, jo, kee Problem. Bréidouse fënnt een do méi. Boah, de Server jetzt ass net méi laang on, gell? Hei gëtt et och scho rem däischter. Mir hunn haut wierklech guer keng Chance hei, gell?
Dowéinner sidd dir elo weider? Ma einfach d'Hauptstrooss weider. Mir waarden ausserhalb vum Duerf bei deem klengen Tiermchen. Mir sinn also Richtung Military Base eraus.

Wieder beim Bing oder wat? Beim Doraus oder wat? Ech sot mir si Richtung Bing beim Tuerm. Ok merci.
Bing beim Tuerm.
Richtung Bing, Hauptstrooss eraus aus dem Duerf. Et ginn net vill Hauptstroossen.
Du has sou klengen Tuerm, dat ass en Elektrotuerm.

Boah, so Buden an der Stadt, ja, ne?
So, ech riss och nach séier eng Béchs. Chef, wars du iergendwann hei oder net? Wéi eng Hecke sidd dir, Mann? Déi Hecken direkt.
Bei deem Tiermchen do. Dat ass esou klengen Tuerm. Dee wou ausserhalb op bei der direkt bei der Hauptstrooss steet. Jo ech hunn lech gesinn, dat ass gutt.
Oh wou leefs du dann hin? Jo dat do sinn och zoufällegerweis Tierm, déi déi déi schäiss Dénger elo. Dat sinn Antennen.
Ah.
Dat si bestëmmt keng Antennen. Mech ass dat eng Antenn, da gesäis de eng Antenn. Deng Mamm ass blond. Dat do ass en Tuerm. Ok si mer erëm complet.
Sou. Nee de Ben feelt nach. Ok sou hutt all gegiess. Chef wat hues wat brauchs du vu Munitioun? Brauch nach iergend ee Munitioun? Mousin de Mosin mee ech hu Mousin de Moment. Well eppes na nach eppes gesot Max du bass méi frou wa mer an e Schosswiessel geroden wann hien méi SKS Munitioun huet wéi s du well hie brauch der vill méi wann ee mam Schnellfeuergewier schéisst. Ah stemmt och.

Bist du dann? Ech hun mein Nummer ass och erem gennert gin. Ohh ech kréien esou de Kéis hei gell. Du lees dach grad.
Ech sin Daisy funktioniert nicht mehr gell. Nee du leefs grad fir un eis. Jo.
Red Star is losing connection.
Jo. Ech ging mol eng Orange Internet Leitung maan.

Dat war nach ni esou schlëmm wéi haut. Also fir déi, déi elo déi hei Folg kucken, mir hate virun der heiter Folg hat mer eng ugefaangen, du sinn ech zweemol hannertenee erausgeflunn, zweemol hunn ech d'Connectioun verluer hannerteneen. Also dat kann dat kann net sinn bei engem Spill, wat Millioune vu Leit kafen. Och bei enger Alpha kéinten se derfir suergen, datt een net direkt eraus sidd bei all Schäiss. Dat do ass jo lächerlech.
Ech hunn heiansdo dat Gefill, déi si maachen e Patch. Déi pätschen et an dann maan se zwee Backen ewech an se kommen do kéint a véier bäi. Sou ass et och, dat mengs net nëmmen, dat ass esou. Dat ass mega krass, vergiess.
Lo wäert ech lo kënnen 90, 90 Minutte wa, 90 Sekonne waarde kënne, gell? Mir sind die Kinder aus dem Wald, Dat fannen ech och déck schéiss, well du bass op dem selwechte Server, op dem selwechte Server dierft dat net sinn. Bei wéi vill Minutte si mer da lo Opname, Tom? Bei 12.
Ah.
Ech war okay, ech war keng Paus ech hat net fir deem ech war mat 12 Minutte keng Paus. Ech sinn op der also ech gesi mol bis op d'Grenz vun Béisers bis bei Drot. Jo a wéi eng Richtung ass dat dann? Kuck ech eng Keier duerch meng Spektiv? Ma dann hues du. Ah jo, du hues eng Spektiv. Ah jo.
Sou Daisy, wanns du ganz frëndlech wärs da ging ech dik gär bësse spillen, dat wär mega cool gell? Ja dik dik dik cool, dik cool. An wéi eng Richtung ass dat Schaff wees du? Riicht aus hei. Ah do. Honnertprozenteg 100 Sekonnen.
Wéi bis du hinner?
Ah du kanns och am Hockey kanns du kucken. Oh ma leck mech dach am Aarsch gell. Nee ech gesin net bis du hinner. Oder wat ass dat do? Do sin Häuser, normal Häuser. Daisy, da waart ech loosse lo déi aner 3 bësse schwätzen, ech. Ech lo mol ewech bis das Spill ugeet rem. Ech gesi just hei normal Haiser, awer d'Mauere si vun enger Military Base. Jo, wanns de bëssen no lénks gis kucken an de Bësch eran, da gis dat och gesin. Lénks am Bësch do steet en Tuerm, gréngen Tuerm, en Aussiichtstuerm an do virdru, hannendrun ass d'Rout oder virdrun ass d'Rout. Ah jo, do, ok, ech gesin.
Ech hu jo lo eng Spektiv. Eng Spektiv a scho gei man bitte. Jo. Wou bass du iwwerhapt drun, Rolf? Ech sëtze Ah, do. méi vir bei engem Bam, well Och ech mat wëll, der Spektiv.
ech wëll och elo aus menger Spektiv Jungs, gitt kucken. net ze wäit eraus an de Bësch.
Ech hunn eng Spektiv, mech ka keen erschéissen, ech gesi Jo, wéi. fir d'éischt muss da mol hei d'Panzerglas vu menger Spektiv duerchschéissen. Et wär gäil, wann een domadder nach kéint eruzoomen. Kanns de nach domat schloen? Hä?
Nee, war e Witz. Ach, ech kann domat schloen.
Ah. Ah, ech kann ëmmer nach net op de Knéie mat der Spekt. Ah dach, dat geet. Doch, dat geet.
Guck mol, hei hu ech eng Fratz virun denger Spektiv. Hallo! Hä?
Hallo! Wackelt. Jetzt hues de gäle Sonnebrëll un. Wo ass de, wou ass deen Drot, wou s de gesot has? Ah, kuck mol hei, riit aus in die Wald. Kuck. Oh, fuck, wou kuckt se elo hin? Ah uewen Riets ass, gesinn ech.
jo et ass dat, genau uewen, uewen de Bierg op erëm. Genau do uewen gesinn ech ja. Dat ass.
Military Base do oder wéi? Grenz jo, do geet Ok. Military Base un.
Wat ass wann ech mech leeën? Kuckt en dann och duerch? Wann ech mech leeën kuckt en och duerch gell? Oh oh ech wëll an déi Moschee well ech wëll beischte goen.

Äh, ganz vill, Moment. Ech hunn 3 Béchsen ze drénken. Ech hunn Ech hunn grad eppes ze eng, saufen.
zwou, dräi, véier, fënnef.
5, ech och 5, dann ass gutt. An eng eidel Fläsch Waasser. Ech géing An déi gär ze, opfëllen. ze iessen hunn ech 15. Bon, de Server restart gläich, well Soss zimmlech donkel gin. Ech war frou wann ech gäerch op den hoeren Server drop kommen gell soss kréien ech hei nach Pestbeulen gell. Ii do ass déi Moschee ok. Gesäis de d'Moschee lo? Jo ech lafe bei d'Moschee. Allez ciao hein lo bye. Jo laf ech kommen ech soll et sichen wanns de verreckt bass. Géi géi awer géi mat géi mat Gott awer géi.
Fir brauch eppes ze drénken hei.

Boah ech mengen ech gi mer och schon erem off well hei ass Ech hun schon lo meng Spektiv an der Hand. Laf mer direkt mol erem no.
Oder leeft se einfach fort. Ech hu keen Bock nach Zäit ze verléieren hei putain, elo sin ech scho 4 Minuten am Waardedéngens sou. Dass dass jo net schlëmm, elo an 10 Minuten dann flitzt de erem erof vum Server. Jo dann ass erem donkel. Nee op dem heiten kanns nach e bësse spillen, do gëtt et zwar däischter awer lo net stark stäerendäischter. Ech gi verfollegt vun dräi Friemen! Aaah!
Dofir bleifs du stoen, wells verfollegt gëss.
Laang net esou wéi d'Dory bei Nemo ass. Hei sinn der zwar och guer net vill um Server.
Jo, am Fong net.
Naja. Hei, de Burak ass hei.
De Burak. An den Ivan ass och erëm drop. Ivan?

Hun eng Spektiv. Oh, kann een an déi Moschee do eragoen? Geet dat? Jo, na bo.
Ech wëll beichte goen. A verschidde Gebaier kënnst de goen dran. Ah, déi do Kierch mengen ech kënnst do net eran. Et si just verschidde Kierchen. Déi méi grouss kënnst de ran. Ah. Déi kleng do mengen ech net. Ja, mäi leeft erëm, wéi wann s de elo hei dräi Joer ënnerwee wiers fir lafen ze Gell, goen. mäi leeft guer net méi schnell. Och Normal.
du? Ah, du bass hei direkt nieft mer. Ah, nee, ass de Jeff. Wou Ech bass sinn du? hannen, Ah, du hannen bass drun.
hannen, wéi ëmmer.
Hien ass ran. T'ass gutt, dass der e bëssen ausernee sidd. So, Deen Mann hat lech hei an der Rei an der.
Wann der dräi falen, da kann ech mech nach verstoppen. Ah, voilà.
Nee, nee, t'ass, t'ass, t'ass och dowéinst. Wann ee geschloss gëtt, kënnen déi aner sech nach ëmmer iergendwéi leeën. Dofir leef de Tom ëmmer vir. Ech lafe vir, well ech den Eenzege sinn, dee wou déi Hoer Kaart do in an auswenneg kennt. Dowéinst lafen ech vir. Weess de, wann ech, wann ech ee vu Matzen a Pampa spawn, da kucken ech dräimol ronderëm, laf villäicht nach 100 Meter, mee ech weess awer direkt, wou ech dru sinn. An dowéinst ass nees schwier. Ok.
A well s de rosa Rucksak has, lescht Kéier. Mauve. Mauve Rucksak, jo. Rosa. Well s de einfach déck sexy vir bass. Mäi Gamma ass esou agestallt, dass et rosa wor, ok? Sou. Sou, Jeff, lo erklär du mir mol, firwat hues du d'lescht Kéier dee komesche Schockvideo do geliked, dat rëffegt Déngen do? Dat ass kee Schockvideo, deen ech geliked hunn.

Sou, all guer raus. Ok, kommt mer no.
Weider.
Do war nach eng Headtorch, déi wier villäicht elo gutt fir elo am Donkelen. Headtorch brauch kee Mënsch, dat ass schäissegal.
Genau dat, an zemools bei der Headtorch, do gesäit jiddereen direkt, mee Peter, wat trëppels du da elo? What the? Merde, déi ass méi hei.
Déi muss nach eriwwer. Putain, mir lafen e bëssen, fannen ech, ouni ze kucken am Moment. Jo, hei ass souwisou ni e Schwäin. Hei geesch e séier eran, séier eraus. Also, ech war an der, an den leschten 3 Méint war ech, hei ass en Zombie. Oh, schreckt mech dee Zombie hei ëmmer. Ech war an der leschter Zäit esou mat 10 Mol hei. 10 Mol war kee Schwäin do.
Ah, gutt. T'ass och wahrscheinlech erëm e Bug eraus, wou deng Muni, wou deng, deng Waff an am, deng. Waff an der Munitioun fort ass. Dat sinn hunn ech grad nämlech. Meng CR 75 war nogelueden, déi ass mëttlerweil näischt méi dran. Ok hei ass nach 9 Millimeter Rounds, ech huelen déi mat. Stierwen ey, dei ass sou nerveg, ech schwieren iech et. Wann een e bloen Helm wëll, dee seet ech. Ech. Oh Gott, ech.
Wuhhuu.

Sou, hei sinn der nach zwou Baracken, d'Spidol an d'Bürosgebai. Komm lass si loossen, do fënnt ech souwisou ni eppes mam Hond. Jungs, direkt lénks erof, hei bei d'Baracken.
Sou, hei kënnt run déi nächst Barack. Sou, ech gi vir, haalt dir mir de Réck fräi. Ok. Pass op, hei sinn zwee Zombien normalerweis, déi wou waren. Hei ass eng Gasmask, e Revolver an en Helm. Hei ass e Rucksak, Hunting Backpack badly damaged.

Hellt hir awer méi aus. Nee, den Helm dee bréngt der guer näischt, ausser dass wann een op de Kapp schléit, dass de net ohnmächteg gëss. Wann een der op de Kapp schéisst, bass direkt dout. Wou steet den Helm dann? Ah do. Won. So, an ech géing soen, hei maache mer dann och nach eng kleng Paus, da géing ech soen, da gesi mer ons bei der nächster Rei erëm. Merci fir d'Nokucken, bis déi aner Kéier. Ciao! Salut! Au revoir!